ya eh, prolific ro guma ndo vhudzisa uri ya zwa muzika izwi zwavhuḓivhuḓi no to zwi thomisa hani lune ni nga isa phanḓa ngori kha tshifhinga tsho thoma ro guma ni tshi khou ḓiṱalutshedza

a ndi ḓo i- a ndi ḓo i bvisa nahone ndi kone u tou i vhea zwi zwikoni naa ee ha vha uri eh, ah, mm, mm, tshithu tshihulwane tsho vha tshi tsha uri ndi nga zwi kona ngauri hune nda bva hone vho mbileli vhona nṋe u tou bva ndi muṱuku vho zwa zwi nga zwi hone nyana ee ya then ndi hafho he nda ri ah, ndi khou dalela studio ndi vhona uri zwi khou itisa hani ambo ḓivha mathomo aneyo

Mm. Zwino hafhanoni ndi prolific ndi khou vhona no imba na vhaimbi vho no nga vho Romeo the Great Wet vho eh vho Razikan Lee ndi khou pfa ni khou amba no ri eh no no shuma na vhathu vha nga vho Fizi ni tsini na na vhat- ho- ho- na na na hoyu Anthony hoyu wo imba and ya mufuna no mu amba zwi zwino hafhanoni ndo mu ya no mu amba zwi zwino hanefha Ya zwino izwi zwithu ni zwi kona hani u ḓi wana ni tshi khou amba na vhathu vhane khamusi vhono vha nṱha nṱha kana vhono vha bolo gelegele ke ḽi sia ḽa venrep ḽa venrep um hezwi zwithu zwoṱhe

ine muthu a nga i vhea musi a tshi khou ita music ndi yone ine ya nyambela mm. zwine na vha ni tshi khou zwi ita musi ni tshi khou rekhoda music une na khou bvisa u tshiya vhathuni u ya nyambela mm. so nṋe ndi muṅwe wa vhathu vhe creativity yanga kana mpho yanga ya ri tshiya vhathuni

okay a ri fhiriri phanḓa hafhanoni ri sedze uri um ndi dzifhio track kana arali hu na albamu ndi dzifhio albamu dzine khamusi no no dzi bvisa kana ndi dzifhio dzine na khou lavhelela u dzi bvisa track kana albamu kha zwifhinga zwo zwine na ḓo zwi amba kharali dzi hone prolific

mara zwine nda nga amba zwone u fhindula mbudziso ndi uri a thi na albamu okay a- a- a dzi bva albamu ya hafhanoni zwa zwino eh, ri na track hafhanoni eh, no vha ni gai ndi musi ni na romeo the great white na ndi nyimwe ndi fortune fortunate ya ndi khou zwi vhona hafhanoni zwino nda tshi khou tama ri tambele vhathetshelesi ri ḓo vhuya ri tshi amba nga murahu ha heyi track Ya rani ndi mbo ḓi tambela vhathetshelesi.

ya ndo i tamba track no vha ni gatsha kale kale no vha ni sa nṱoḓi zwino ni vho vhona ndi tshi vho bvele ni vho ni ni ni vho mpfuna ni ri ni khou mpfuna ish Ho- ho- heyi track i na muleza nga maanḓa nga maanḓa nga maanḓa nga maanḓa ya ṱhireke dzoṱhe dzine ni dzaṋu ndi tshi khou dzi thetshelesa hafhanoni ndo dzi thetshelesa nga maanḓa na musi ndi sumuyani ndo dzi pfa hedzi ṱhireke dzoṱhe dzi na mulaedza to fana yeneyo ri ni khou fhanza ndo i thetshelesa nayo ya dzi dzi na mulaedza dzoṱhe dzi ṱhireke prolific ya um A ri dzhene khaḽo. Ee, ni khou tama u ḓiwana ni gai, khamusi nga murahu ha miṅwaha kana nga murahu ha maḓuvha a si gathi? Ni khou tama u ḓiwana ni gai zwavhuḓi-vhuḓi in future?

tshithu tshine tsha tsha vha hone kha action kana tsha kona u bvela khagala ngo zwi thoma nga muloro zwi ḓi to fana na vhathu vhoṱhe vha no nga vhomakhadzi vho ḓi thoma fhasi vhoṱhe vho ramsi vho ḓi thoma fhasi vhoṱhe na hone vha eh, ri tshi kwamba vho wimax navho vho ḓi bvela zwino vha imba vha pholo fhedzi zwa zwino khe vha vha hanefha um nga tshifhinga tshiṱukuṱuku hafhanoni Ni nga vhudza vhathetshelesi uri kharali ni tshi khou ṱoḓa u bukiwa kana muthu a tshi khou ṱoḓa u thusana na ini kha u imba na ini zwoṱhe zwine khamusi muthu a nga ni kwama khazwo ni nga zwi bvisela khagala na hune na wanala hone kha dzi online stores kharali zwi hone na hune na wanala hone hoṱhe kha dzi Facebook nga minete muthihi prolific.